Ӗмӗрсем иртеҫҫӗ пулин те чӑваш тӗррин илемӗ паянхи кун та илӗртет. Чӑваш тӗрри мӗн тери илемлӗ те чуна тыткӑнлакан ӑсталӑх. Халӑхра вӑл кӑткӑс та пӗлтерӗшлӗ ӗҫсенчен пӗри шутланать. Чӑваш тӗрринче чӑваш халӑхӗн пуян историйӗ упранать, унӑн пӗлтерӗшӗсене анлӑрах сарас, упраса хӑварас тӗлӗшпе Елчӗк районӗнчи Аслӑ Елчӗкри Геннадий Никандрович Волков ячӗллӗ вӑтам шкулти вулавӑшра «Тӗлӗнтермӗш тӗрӗ-йӗрӗ» ятлӑ курав хатӗрленӗ. Хӗрлӗ, симӗс, сарӑ тӗссем ӗлӗкхи тӗрӗсенче ытларах та палӑраҫҫӗ. Тумтир ҫинчи тӗрӗ вара халӑхӑмӑрӑн ӗмӗрсем хушшинчи хӑйне майлӑ хӳтлӗх те шутланнӑ. Ҫак пуянлӑха упраса хӑварасси пирӗн тивӗҫ. Ҫитӗнекен ӑрӑва вара чӑвашсен тап пуянлӑхӗсенчен пӗринпе, тӗрӗпе паллаштарса ӑна ӑша хывма вӗрентесси тӗп ыйтусенчен пӗри. Авалхи чӑваш тӗррине икӗ енчен пӑхсан та пӗрешкел. Ҫакӑ вӑл чӑваш хӗрарӑмӗ тирпейлӗ те чӑтӑмлӑ пулнине пӗлтерет. Чӑваш тӗррине ҫыруллӑ та теҫҫӗ. Тӗрӗсем ҫинчи эрешсене вулама пӗлсен кӑна тӗрӗ ӑсти пире мӗн каласшӑн пулнине те пӗлме пултаратпӑр эпир. Ӗлӗкхи вӑхӑтра пирӗн асанне аккумбекстансемпе илемлӗ алӑсулли тунӑ. Вӗсем халӗ те пирӗн килте упранаҫҫӗ.

Темле тӑвать. Пухурта тыррисем мӗнле хитре. Айтӑр, эп сире ун пултарулӑхӗпе паллаштарам. Эпӗ хам ӑсталассах тӗрлеме пуҫланӑ. Эпӗ кӑна мар ӗнтӗ, ӗлӗкхи эпир, манпа пӗр ҫулти ҫынсем пурте ҫан пек тӗрӗпе. интересленсе тӗрӗ-тӗрленӗ. Пӗр-пӗринчен курса ман ранта ӳкернӗ, эп ҫынсенчен ӳкернӗ ҫав пек тӗрӗсем ӳкерсе пурӑннӑ ӗнтӗ ӗлӗк. Пурте тӗрӗ ӳкернӗ. Пурте тӗрлеме юратнӑ. Канма тӗрӗсем тӗрленӗ ытларах. Фермӑран килсен анне вара выртса илеттӗм те, жена тӑран пуль, нумай ан сӗтӗр, тӗррӗнетчӗ. Атя тӗрле чакар тетчӗ, пӗрер сехет выртнӑ та вара тӗрленӗн. Пурте чӑвашла ҫӳренӗн тӗрри, тӗррен илемлӗ ларатчӗҫ. Халь тӗрлемерӗмӗш, никам та тӑхӑнмасть чӑваш кӗпи. Ну хам питӗ юратап чӑваш кӗпине. Ҫавӑнпа ҫӗлеттернӗ ӗнтӗ ку чӑваш кӗписем юратнипе. Вот ҫаксем ҫӗрӗ-ҫӗрӗпе тӗрленӗ. Вара ытараймасӑр выртаҫҫӗ мӗн пӑхса лараттӑм тенкел ҫине ларса. Асанне мана тӗрлеме вӗрентне. Вӗрентет. Эп савӑнса та писӗ тӗрлесе.